Dwi am ddarllen cyfres o lyfrau. Um, dwi wedi cael oddi wrth uh, wasg addysgol Drake. Uh, llyfrau um, sydd yn, ber, yn perthyn i goeden ddarllen Rhys Achen. Uh, cam chwech sydd gyda fi fan hyn, sef llyfrau maen nhw'n darllen yn yr ysgol um, ym mlwyddyn 1 a 2. Felly gallwch chi wrando ar y stori a falle darllen uh, a dilyn y stori hefyd. Y llyfr cyntaf yw Yn yr Ardd. Aeth Onw i mewn i stafell duds, a chododd yr allwedd hyd. Dechreuodd yr allwedd ddisgleirio. O, help! meddai Onw. Rhedodd Onu allan ac edrychodd am Cad a Dids. Help! galwodd. Mae'r allwedd yn disgleirio! Roedd Cad a Dids yn chwarae gyda Wilff a Wilma. Roedden nhw'n chwarae yn y pwll tywod. Drychwch ar yr allwedd hud! galwodd Onu. Roedd Cad yn flin gyda'r gonw. Dewch mlaen bawb! bloeddiodd. Rhedwch mewn! Ewch i'r tŷ hud! Roedd yn ry hwyr. Dechreuodd yr hud weithio. Aeth y plant yn llai ac yn llai. Roedd y plant yn y glaswellt ac roedd popeth yn edrych yn fawr. Roedd y glaswellt fel jyngl. Am flodau mawr, meddai Onw. Gwelodd Dids gacynen. Doedd e ddim yn ei hoffi a doedd e ddim yn hoffi'r jyngl. Beth am adael y lle yma? galwodd. Taith y plant allan o'r jyngl. Daethon nhw at fynydd. Am fynydd mawr! meddai Wilf. Dechreuodd Dins ddringo. Roedd e am gyrraedd y brig. Dewch 'mlaen! meddai. Beth am inni ddringo? Cyrhaeddodd y plant y brig. Roedd Onu yn boeth. Dydw i ddim yn hoffi dringo mynyddoedd, meddai. Edrychodd y plant ar y tywod. Mae'n edrych fel anialwch, meddai Cad. Dewch i ni fynd i lawr. O, oh, na, meddai Onu. Edrychwch ar y car tegan, meddai Wilma. Beth am fynd iddo a gyrru i lawr? Gallwn yrru i lawr at yr anialwch. Wwsh! Aeth y car â nhw i lawr y mynydd. Mae hyn yn hwyl! meddai Wilma. Stopiodd y car yn y tywod. Dringodd y plant allan. O, na! meddai Wilf. Drychwch ar y gath fawr yna. Dringodd y plant i mewn i botel. Roedd ofn ar Onu. Dydw i ddim yn hoffi fan hyn, meddai. Edrychodd y gath i mewn i'r botel. Gwthiodd hi a'i phawen. Cer o 'ma, gath, Gwaeddodd Onu. Siw! gwaeddodd pawb. Cwrsodd Mwlsen y gath i ffwrdd. Dringodd y plant allan o'r botel. Da iawn, Mwlsen! meddai Cad. Cerddon nhw dros yr anialwch. Teimlai pawb yn boeth. Teimlai pawb yn boeth iawn. Rwy eisiau diod, meddai Onu. Edrychwch, meddai Wilf, mefus enfawr! Roedd y plant, rhedodd y plant i'w bwyta nhw. Rwy wrth fy modd gyda mefus, meddai Dids. A finnau, meddai Wilf. Bwytodd y plant y mefus. Tynnon nhw ddarnau mawr. Llyfodd onw ei wefusau. Rwy'n hoffi'r antur yma nawr, meddai. Dechreuodd fwrw glaw. Am ddiferion mawr, meddai Wilma. Rwy'n teimlo'n sâl nawr, meddai onw. A finnau, meddai Dids. Rhedodd y plant at bot blodau anferth. Cuddion nhw o dano. Dechreuodd yr allwedd ddisgleirio. Roedd yr hud ar ben. Fedra i ddim gweld! meddai Dids. Roedd ganddo'r pot blodau ar ei ben. Rwy'n hoffi'r het, meddai Wilma. Edrychodd Dad ar ei fefus. Wn i ddim, meddai. Mae'n rhaid bod gwlitheni enfawr fan hyn.